סאו שפיות, איך זאג איטס א יום טוב פאר אראפגיין פון וועג, פאר די וואס זענען אראפ פון וועג, מען גייט אראפ פון וועג, מען איז אראפ פון וועג, וואטעווער איט איז, פארוואס? איך האב געהאט אפאר חדשים צוריק בין איך געווען אין די קאר מיט ר' שמעון שנעעבאלג, איר דער פירט אן ארגענעזעישן ארץ ישראל ס'הייסט גדליני, פאר אינדיווידזשועלס און פעמיליס וואס סטראגלען מיט אידישקייט. און כ'זאג כ'האב אים געזאגט עט די טיים אז איך דארף נישט קיין מערב, פארוואס? זאגט ער ביקאוז איך בין נישט רעדי, אויב אויב הייב איך אן דאווענען מערב דעמאלטס דארף איך דאווענען מערב יעדן טאג. האט ער מיר געזאגט איך בין דיך מקנא, דו ווייסט איך בין דיך מקנא? איך זאג וואס הייסט ביסט מיך מקנא? וועגן דו טוסט א זאך, אזוי האט ער מיר געזאגט, אז איך טו א זאך וועגן איך וויל עס טון. איי געס, כ'האב געהערט וואס ער האט געזאגט, כ'האב עס נישט דערהערט. איך האב דרייצן יאר נישט געלייגט קיין תפילין, איך האב איבער דרייצן יאר נישט געדאווענט, דרייצן און פערצן יאר מסתמא נישט געדאווענט, און צוויי א האלב יאר צוריק בערך האב איך אנגעהויבן לייגן תפילין נאכאמאל, שוין אנדערטהאלב יאר וואס איך דאווען יעדן טאג, אלמאסט יעדן טאג שחרית מיט מנין. סוי כ'האב געהערט וואס ער האט געזאגט באט כ'האב עס נישט דערהערט. נישט צו לאנג שפעטער, און עט די טיים האב איך געדאווענט מיט א מנין וואס משוגע שנעל, נאו, די פראבלעם איז טו פאלד, וואן, איך האב נישט קיין שנעלע חוט הדיבור, סאו איי וואס קאנסטענטלי ביהיינד ביים דאווענען, סעקאנד פראבלעם איז, אז איך האב אנגעהויבן דאווענען ביקאוז איי לאוו איט, איך האב אנגעהויבן לייגן תפילין ביקאוז איי לאוו איט, עס איז פאר מיך א דעלישעס זאך, כ'האב א כ'האב באקומען א א פערספעקטיוו אויף לייגן תפילין און די ספעשעלנעס די ספעשעלנעס דערפון, און דאווענען וואס כ'האב נישט געהאט פארדעם און וועגן דעם האב איך עס אנגעהויבן נאכאמאל צו טון, סאו כ'האב געפילט פארוואס דארף מען יאגן די דאווענען? ענד איי וואס ליסטענינג טו א קאנווערסעישאן. פארוואס מען דאווענט שנעל, פארוואס מען דאווענט נישט שנעל, אויב מען דאווענט אביסל שטייען, איי וואס לייק ביג דיעל, לאז עס דויערן נאך פינף מינוט, ענד אנטיל איי רילייזד, פאר מיך איז עס זייער גרינג צו רעדן, איך האב שוין נישט, איך האב בכלל נישט קיין טראומא קאנעקטעד צו דאווענען, ס'געווען אפילו נאכדעם וואס איך האב אנגעהויבן לייגן תפילין, אז ס'איז מיר נישט אויסגעקומען, איז נישט. אפילו נאכדעם וואס איך האב אנגעהויבן דאווענען אז איך האב נישט געלערנט, איז נישט. באט אווער די קאורס אוו טיים, עט דיס פוינט, איך מוז נישט קיין, איך פארפעל נישט קיין תפילה. און איי רילייזד אז איך האב נישט די טראומא קאנעקטעד צו דאווענען, איך האב נישט די טראומא קאנעקטעד צו א מנין, פאר מיך די וויכטיגקייט איז דאווענען און לייגן תפילין, און איך טריי צו דאווענען מיט א מנין יעדן טאג, באט אז נישט האב איך עטליעסט געלייגט תפילין, כ'האב עטליעסט געדאווענט, איינער וואס האט קיינמאל נישט געהאט די ברעיק וואס איך האב און ריקאמיטמענט נאכאמאל אנהייבן, איז נאך קאנעקטעד צו די אלע טראומעס פעסט טראומעס וואס מען האט פון דאווענען, די רבי אין חדר שרייען, די טאטע שרייען ביים דאווענען, די אין שול זיך שעמען, דאס מען האט נישט קיין געדולד צו דאווענען באט מען דארף זיך מאכן ביזקאויז מען איז א בחור אין שידוכים סאו מען דארף פרעטענדן אז מען האט ליב צו דאווענען, די אלע מייקרא טראומעס וואס קאמביינען און ס'לאזט נישט נאך, סאו אפילו אז אין אדאלט ווען, לאמיר זאגן השקפה'דיג איז מען דארט, אפילו מיט הארץ איז מען דארט. פון ווי ווייס איך? ביקאויס די זעלבע מענטשן ווען ס'קומט שבת האבן נישט קיין פראבלעם צו דאווענען אנדערטהאלבן שעה צוויי שעה געהעריג שטאט. סאו איטס דיר, דיז אר גוד פיפל, גוטע אידן, ערליכע אידן. באט אינמיטן וואך, און מ'האט די עקסקיוז דזשאב, באט נאכן דאווענען, איטס נאט דו לויפסט נישט אין דזשאב נאכן דאווענען, פארברענגסט נאך, גייסט נעמען נאך א קאפי, א ציגערעטל, וואטעווער איט איז. נאו. די סע איך האב און מער פון דעם איי וואס טאלקינג טו סאמאן אבאוט שביעית האט ער מיר געזאגט שביעית עס איך נישט קיין מילכיגס, לייק וואט? האלא איטס די בעסט פארט רייט די קידוש שביעית, זאגט די פארשטייסט נישט שביעית בין איך נישט געשלאפן מיין טאטע איז נישט געשלאפן ס'איז געווען פלעין אנגעצויגן, מ'האט געווארט א האלבע שעה נאך די מילכיגע סעודה ביז מ'האט געדארפט אויך עסן א פליישיגע סעודה אזוי איז געווען די מנהג ביי זיי. עס איז געווען אויסגעשלעפט, מיד, אנגעצויגן, פארשטייט זיך ווען מען איז אנגעצויגן און מיד עווריטינג סאו מאטש קוויקער. ער האט א טראומא פון פון שביעות. ליסענינג טו דעט האב איך עס קאנעקטעד מיט די דאווענען איך האב פיינעלי ריעלייזד, פיפל, מענטשן טוען נישט זאכן נאט ביקאז מען וויל נישט, מען איז אויפגערעגט, מען האט, בעד טעיסט, בעד פלעיווארס. און איך ווייס זייער אסאך מענטשן וואס וואטשן די ווידיאו, אוטסייד זעהן זיי אויס פרום אינסייד זענען זיי נישט. לעטס טינק אבאוט איט. וויי? פארוואס? ביסטו עפעס אזא פיקח? ביסטו אויפגעקלערט? איך ווייס, איך בין דארט. די דיפרענס ביטווין יו ענד מי איז איך האב גענומען א סטעפ, איך בין געגאנגען אלל די וועי אוט. און יעצט. קום איך בין איך צוריק סאו קאלד. באט פארוואס טוט מען די זאכן? פארוואס זאל איך געטון וואס איך האב געטון? פארוואס טוען אנדערע מענטשן וואס זיי? פארוואס עט א מענטש גיין אין שול, גיין מיט די לבוש, שיקן די קינדער אין מוסדות, פרעטענדן אז אז ער וואטשט נישט קיין מאוויס ביינאכט אונטער די דאכן, אדער פרעטענדן אז ער איז נישט אויפן פאון שבת, גיין אין שול פרעטענדן כאילו ער דאווענט און נישט דאווענען, וואי? וואי דא ווי דא דיס טינגס? אונז האבן א משוגענע פעין קאנעקטעד מיט די זאכן וואס האט גארנישט מיט די מצוה אליינס, ס'האט גארנישט מיט די זאך אליינס, ס'האט גארנישט מיט שבת, ס'האט גארנישט מיט די דאווענען, ס'האט גארנישט מיט גארנישט. און מען טרעפט זיך א אוטלעט, א פאון, א מאווי, ענטערטעינמענט, ספארטס, וואטעווער איט איז, און. קיינער האט אונז נישט אנגעשריגן ביים וואטשן א מאווי, סאו איז דער זערא טראומע קאנעקטעד צו א מאווי? רעד צו דעם וואס מען האט אנגעשריגן וואטשן א מאווי, ער ליינט נאר בוקס. אונז בלעימען מיר די רבונו של עולם, אונז בלעימען מיר אידישקייט, אונז בלעימען מיר תורה, אונז בלעימען מיר די אלע זאכן, אונזער טאטעס, אונזער חדר, ב ה, די ליסט איז ענדלעס, פאר זאכן וואס איז נארמאל טראומעס. און ווער אר מיסינג אוט אונז פארלירן מיר וועגן דעם אזויפיל עכטע געשמאקע דעלישעס פארטס פון אידישע לייף ביזקאז אונז האבן נארמאלע טראומעס, נארמאלע פעין, זאכן וואס איז נארמאל, ביי די גוי שפילט זיך עס אויס אנדערש. ביי די ביי די אינדיאנער קאלטשערס ביי אים שפילט זיך עס אויס אנדערש ביי די כינעזער זיין קאלטשער שפילט זיך עס אויס אנדערש. אונז דארף מיר דאס אויפהערן צו טון זיך צו פאנישן און נישט צו ענדשויען די זאכן פון אונזער אידישקייט פון אונזער רעליגיע פון אונזער תורה וואס זענען געשמאק ביקאוז אונז האבן נארמאלע טראומעס. סאו וועגן דעם שוויעס. איף יו טינק אבאוט שוויעס, וואס איז געווען שוויעס? שוויעס איז יעדע איינער אראפ פון וועג. עס איז געווען א וועג פאר דעם. סלעווערי. אונז זעמיר געווען קנעכט. אונז זעמיר געווען קנעכט צו פרעה. אונז זעמיר געווען קנעכט צו טון זאכן וואס אונז האמיר נישט געוואלט. אונז זעמיר געווען קנעכט צו בעהעיוון אין א באקס וואס די באקס איז געסאקט. ס'איז געווען טעריבל. וואס איז וואס איז געווען יענע באקס? יעדן טאג דארפסטו זיין אויף ביים ביים ביים נעץ, דארפסטו זיין שוין אין אין פיסים און רמסס דארטן בויען פאר זיי. איז געווען שלוש עשרה מהגבלה, דער וואס א קלין ברעיק, ארויס פון מצרים, נאו מאר סלעיווערי, נאו מאר קנעכט, קריעת ים סוף, גיין אין די מדבר פֿערציק טעג. און נאכדעם דעי טירטי סעווען, כ'געדענק נישט, כ'האב נישט פונקטליך די קראנאלעדזשי, די טיים ליין, באט ס'איז געווען דריי טעג פול סטאפ, ס'גייט זיין א ניו ביגינינג, ניין איך רעד זייער גרויס ביקאזע איך בין אנטלאפן און איך בין צוריק געקומען, סאו איך האב מיין פערספעקטיוו פון אידישקייט איז. ס'איז אזוי דיפרענט, הלוואי ווען איך האב עס ווען יונג באט איך וואלט עס ווען נישט געקענט האבן צוואנציג יאר צוריק, פופצן יאר צוריק, ווענעווער איך האב אנגעהויבן די דזשורני, איך וואלט עס נישט געקענט האבן. באט מען מוז נישט טון דאס, מען מוז נישט טון דאס, מען קען ענדשויען די זאכן וואס אונז האמער אין אידישקייט, אויב אונז נעמען פלעין א ברעיק אין אונזער קאפ און אונז זאגן מיר, פארוואס ענדזשוי איך נישט דאווענען? פארוואס ענדזשוי איך נישט לערנען? פארוואס ענדזשוי איך נישט שביעות? וואס איז קאנעקטעד דערצו? מ'דארף נישט גיין צו דרייסיג יאר טעראפי אויך נישט. פארוואס איז די טראומע קאנעקטעד צו דעם? אקעי, לאמיך דיעלן דערמיט. ס'איז געווען מיין טאטע, האט מיך אנגעשריגן דעמאלטס, לאמיך כאפן א שמועס מיט מיין טאטע. מיין מיין רבי האט מיך אנגעשריגן לאמיך כאפן א שמועס מיט יענץ. כ'האב געהאט דעמאלטס א טעריבל עקספיריענס אויפן וועג אין שול, לעמי טינק אבאוט איט, לאמיך עס אויסרעדן מיט איינעם. וואט איז איט? וואט איז איט דעטס שלעפ גיווינג אס דיס טינג אז אונז קען אז אונז לעבן מיר קוריאזע לעבנס, דאבל לייווס, אונז טוהן מיר זאכן אונז ווילן נישט עכט טוהן, מען מען פאפט זיך, מען פאפט קינדער, מען פאפט פעמיליס, פארוואס טוה איך דאס? וואס איז די פעין וואס מאכט מיך עס טוהן? לאמיר אראפגיין פון די דרך, לאמיר. אנהייבן א נייע דרך, לעטס מעיק טשויסעס, לאמיר טשוזן צו טון גוט, לאמיר טשוזן צו טון זאכן וואס איז פולפילינג פאר אונז צו טון, צו איז עס לערנען, צו איז עס א קרישמע, פלעין קרישמע, צו עס ס'קומט שביעות, לאמיך אויסהערן עשרת הדברות, איז איט ריעלי דעט סקערי? ניין! דו גנב'עסט נישט? דו טוסט נישט גילוי עריות, טוסט נישט קיין שפיכות דמים, האסט רעספעקט פאר דיין טאטע און מאמע, דאס איז זאכן וואס דו טוסט עניוועי, קענסט עס טון מיט נאך פלעיווער. ס'גייט עניוועי זיין א סדר, מ'קען מאכן א ברכה אין עס מיינען, און מיינען וואס מ'זאגט און טראכטן גרעטיטוד. קענסט נישט זיין אויף שביעות בנפש, זיי נישט אויף, זאג פאר דיינע קינדער, בי אנעסט וויט יור קידס. איך קען נישט, איי דאנט נאו, איך ארבעט א גאנצע וואך, איי דזשאסט קענט דא איט. ענדערש און ניין, בלייבן אויף, גיין אין שיעור, שלאפן מיט די קאפ אראפ אויפן טיש און די קינדער זאלן זיך שעמען פון זיין טאטע אז ער שלאפט ביי די א גאנץ א גאנץ טיקן. לעטס בי ריעל. לאמיר אראפגיין פון די דרך. לעטס סטארט אגעין, קבלת התורה, רייט? ס'שפילט זיך איבער יעדע יאר, די יאר קען זיך עס איבערשפילן אזוי, ענדזשוי די טשיז קעיק, ענדזשוי די עשרת הדיברות, ענדזשוי קבלת התורה, לעטס סטארט אגעין.